Halo hawile hna nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Nihin cu Kawlram chung i kahdohnak thawngpang bultan tete zeimawzet kha ka rak chim ṭhan lai i a tu hlanah thazaang nan rak kan pek bantukin thazaang rak kan pe ve ṭhan u law video kan rak post mi te kha like le share le comment in a kan rak bawm ve ṭhan u ti kha hmaisabik bik ah vun sim ṭhan ka duh. Cun tu hlanah biatak tein a rak kan ṭanpi i comment le Share in a rak kan bawmtu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak bia chim cawk lo kan ngei ti zong kha vun nolh ṭhan ka duhmi si. I a luancia ti zumba thla ninga zanlei sang sui malam pasarih hrawnghrang ah khan Sagaidai Mungyaw Myuk ne lei ah hmun a khuangmi Kawl ralkap sakhan pakhat kha PDF ṭangrual phu hna nih an luh hnawh i Cu sakhan cu zeimazet chung an kah hna hnuah Kaw ralkap lei kha minung pahra an thah khawh hna i a dang panga zong kha hliamhma fak ngaingai an tuar fawn tiah theih a si. Sihmanhsehlaw PDF hna nih khan an kah dih hna hnuin hnuah an tawn colh caah Kaw ralkap an thahmi hna i an meithal pawl kha cu an la kho lo tiah theih a si. Cun December ni nga ṭhiamṭhiam zanlei sang suimilam pariat hrawnghrang ah khan Shan ramkulh Cheukmi Myone lei ah a ummi Kawl ralhrang sakhan ngan pakhat kha TNLA nih an luh hnawh hna i caan zeimazet chung an kah hna hnu ah cu sakhan cu tluang tein an lak kho i a chung ah a ummi Kawl ralhrang zeimazet kha an thah hna leng ah hriamnam zong kha tampi an lak khawh fawn ti kha kan hun theih ṭhanmi si. Cu kahdohnak ahcun TNLA ralkap lei nih meithal lawng hmanh kha pahlei thum an lak i cu lengah ralkap nih hmanmi kuthlonh bom hei ti bantuk, cun sikṭi mahmah hei ti bantuk, fawṭi mahmah ti bantuk zong kha zeimazet an lak fawn ti kha kan hun theih khawh ṭhanmi si. Cun December thla ni nga ṭhiamṭhiam zanṭim hrawnghrang ah khan Sian ramkulh ṭhiamṭhiam Namkham Myone lei ah ummi Kawl ralhrang sakhan ngan pakhat kha TNLA nih an lak khawh ṭhan i cu kahdohnak ahcun Kawl ralkap lei kha tampi an thi ṭhan i hriamnam zong kha zeimazet TNLA nih nih cun an lak ṭhan i kha zan ah khan meithal an lakmi kha pahra a si cu lengah cun ralkap nih an hmanmi hriamnam dangdang tete zong kha tampi an lak khawh fawn I cu sakhan cu a ngan pahmi, a ngan ngaingaimi medium size sakhan hranghrang kha a si. Cu sakhan cu a luancia December thla nihnih hrawnghrang in khan kahdoh hram an thawk i nihnih chung an kah hnuah TNLA nih tluang tein an lak khawh kha a si tiah kan vun theih ṭhanmi si. I 1027 operation ai thawk ni October thla ni kul in ni sarih thawk in nihin tiangah hin TNLA lawng nih Kawl ralkap sakhan sawm nga le pathum an lak khawh cang ti kha kan hun theih khawh ṭhanmi si. Cun a dang pakhat te vun chim ṭhan ka duhmi cu atu lio i a cawlcang ngaingaimi MNDAA kong kha a tawinak tein vun chim ṭhan ka duhmi si. Atu lio hi MNDAA ralkap nih Lohkai khuapi kha an kah cuahmah lio si, lak an timh cuahmah lio si. Uh, hihi zeitindah Lohkai khuapi khi MNDAA nih an rak sungh ning a si timi pawl kha a tawifiannak tein chim khawh ka van i zuam ṭhan ta hmanh lai. MNDA hi a luancia thongkhat zakua sawmriat kumkua in dirhmi an rak si. Hlan lio ah a minthang ngaingaimi ralkap fak taktak in a rak do khotu Communist Party of Burma timi phu in a chuakmi ai ṭhenmi phu kha an rak si. Khatin an vun chuah tikah Kawl ralkap nih khan Communist Party lengah a dang doh ṭhan ding kha cu an rak ngamh ti lo caah MNDA he khan daihnak an rak ser i khari thawk in khan atu i Kawhkang hmun ram khi MNDAA caah special administrative zone ah an rak pekmi hna a si. An vung ummi a luancia thong hnih le kumkua ah khan Kawl ralkap nih MNDAA sinah cun an va kal i nannih hi Border Guard Force ah kan in chiah hna lai i kanmah tei ah nan um lai tiah an rak ti hna tikah cucu MNDAA nih an let khang kho lo i Kawl ralkap kha an rak el hna i nanmah tei ah um i Border Guard Force ah um cu chiah cu kan duh lo tiah an rak al hna i khari thawk in khan Kawl ralkap he ceasefire an tuahmi kha a rak rawk i kahdohnak hram kha an rak thawk ṭhan i cu lio cu atu Min Aung Hlai khi regional commander a rak ṭuan lio si caah Min Aung Hlai ṭhichuainak commentnak tangah biatak tein MNDA ralkap pawl cu an rak doh hna i cuticun caan zeimazet chung an doh hna hnuah an hmun rampi Kokang hmun ram cu an rak sung i MNDA ralkap zeimazet cu Kawl ralkap nih an rak thah hna an rak tlaih hna i a tangmi pawl kha China ram ah an rak zaam. I kha hnu in khan an ngaihchia ngaingai i uh, cu tikah caan saupi chung hriamnam an i khon an i khon i Kawl ralkap kha a luancia thong hnih kum hlei nga kum ah khan doh ṭhami an kaltakmi uh, an sunghmi hmunram kohkang hmunram le an khualipi a simi lokai kha lak ṭhan dingin timhtuahnak an rak ngei i an hawile a simi TNLA Taang ralkap pawl le Ee hiti bantuk pawl zong kha an i sawm hna i cuticun fak taktak in an rak kah hna. Hi cu kong cu fiang deuhin theih na duh si ahcun uh, 2015 Kokang Conflict tiah na ṭial si ahcun Wikipedia zongah khin tampi cu kong cu hmuh khawh a si. Hi kha tikhan caan saupi thlaruk chung an i kap nain Kawl ralkap nih biatak tein vanlawng le ralkap a thongthong in a rak hman caah khan MNDAA kha an rak sung ṭhan i an khuapi cu an rak la kho ṭhan lo. Hi khati khan ngaihchia ngaingai in an um i anmah nih control neme an ngeihmi hmete ah khan an um. Hi kha hnu in khan Kokang khuapi a simi Lohkai khuapi cu Scam khuapi ah an ser i mi hlennak, mi rawinak, inn phaisa hmuhnak khuapi ah khan an hman i cun human trafficking te hna a phunphun kha sualnak phunzakip tuahnak ah khan cuka cu an hman i cuticun caan saupi Kawl ralkap le Kokang minung pawl Len uh, Paul i ṭuai in biatak tein uh, laukai khuapi cu an hrawhhral i an duh paoh in phaisa hmuhnak khuapi ah khan an ser. I uh, cuka hmun ram ah cun Kawl, Kawl, Kawlram miphun zong kha tampi scam tuahnak ah khan an hman hna lengah khan Chinese mi hrimhrim kha a thong thongin scam kha an tuahter hna i makak ah an rian an ṭuanter hna i sal bantukin an zuat hna i leng zongah chuah an duh zongah chuahter lo, cun khua tlun an duh zongah tlunter ti loin kha bantukin sal bantukin khan an tlaih hna i an chimhmi an ngaih lo ahcun khati khan hrem le a thah zongin thah tiangin khan an tuah hna i Chinese mi a thong thongin cuticun an tuah hna ti si. I cu scam boss pawl cu zeitluk in dah an rum ti si ahcun Scam tuahnak in khan tangka kha kumkhat ah billion tampipi US dollar billion in an hmu i cu lengah uh, uico can ah khin chiandeih le cakei pawpi te hna kha uico zuat bantukin a zuam i an si ti si. Cutluk cun ṭih a nungmi scam boss pawl ti uh, misual pawl kha an si. Cucu ralkap nih zei ka ti lai, an kilven hna i ralkap he khan an i ṭuai i cuticun phaisa an hmuhmi kha ralkap pawl zong kha an pek hna caah khan zeitluk i mi an den, an thah, an hrem hna zongah khan Kawl ralkap lei nih khan zeihmanh kha an rak tuah hna lo. I a luancia October thla ni kul hrawnghrang ah khan MNDA ralkap nih loh-kai khuapi kha an tuk lai ti kha an theih caah khan cu scam boss pawl nih cun sal bantukin rian an ṭuantermi scammer pawl kha An worker pawl kha mawṭaw tampi in hmunka dang ah ṭhial an timh hna i ṭhek an timh hna i cu lioah cun Chinese mi zeimazet kha China minung tampi kha an zaam ti si lampi ah. Cu a zaammi pawl cu an kah ciammam hna, meithal an kah hna i Chinese mi minung sawmruk an thah hna ti si. Cucu China, company, uh, China cozah nih a theih tikah a thin a har tuk hringhran i Khari thawk in khan biatak tein zei ka ti lai Lokai khua chungah ummi Scamboys pawl kha tlaihpiak dingin biatak tein Kawl ralkap kha phi ah rak pek i rian a rak fial hna. Sihmanhsehlaw Kawl ralkap nih phaisa an hmuhnak bungpi a si ve caah khakha an rak tlai duh lo i an rak tlai duh hna lo i scam tuahnak ah a biapi lem lomi an sal bantukin an hmanmi pawl tu kha tlawmpal an tlaih i cuticun Chinese Police sinah khan an rak pek tawn hna. Kha ruangah khan Harottupi Kawl ralkap i bochan Kawl ralkap hi bochan tlak ngaingai a si lo ti kha a theih tikah MNDAA le hawile pawl kha green light kan ti lai cu an duh ahcun tuk dingin signal a pek hna tiah zumh a si. Cu hnu cun uh, 102 operation kha thawk a si. Cuticun uh, Sien ramkulh lei ah taktak tein uh, kahdohnak a hun chuah hi si. I cucaah tu hi MNDA ralkap nih sakhan tampi zaleng an lak ve cang i cuticun atu hi a donghnak an target a simi Lokai khupi kha an phan cang i Lokai khupi lak ding ah tu hi ready bak in an um cang i

va ka i va lak lawnglawng kha a tang cang ti kha kan hun theih khawhmi si. Cucaah ruangah cun hi khuapi hi Lokai khuapi hi an lak khawh si ahcun MNDAA caah thawngpang ṭha ngaingai le lawmhpi awk zong a tlak ngaingaimi an si lai ti kha ka hin vun langhter vun chim ka duhmi si. Hi Lokai khuapi cu mirum le tathe le misual pawl nih ukmi a si caah atu hi US lei i khuapi bantuk khi si a ṭha taktak in sakmi khuapi si. Cucu atu hi MNDA ralkap nih an lak khawh dengmang cang ti kha a donghnak ah vun chim ka duhmi si. I tuni cu sau nawn piin ka vun chim i kan bia a rak ngaitu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei ti kha a donghnak ah vun chim ka duhmi si. Nan dihlak chun ṭha bang ṭha dih u.